Ech begréissen iech dann zum zwanzegsten a leschte Part vu Splatoon. Mir sinn an de Fänge vun Octo vun der Octoterra Nei. Jo, hei gesi mer nach am Background, do ass Inkopolis. An jo, mir kucken eis dat hei gespaant un. Do gesitt ee wierklech wéi grouss déi Stad am Fong och ass. Elo si mer endlech emol op deem Ufer hei uewen ukomm. Dann huet ee jo Zäit fir sech dat Ganzt eng Kéier unzekucken och, géif ech soen. An dohannen gesi mer och esou eppes wéi en Tentakel, iergendwéi eppes nach esou als Steen esouzesoen. An jo, haut ass de grousse Finalpart. Mir ginn elo gläich hei eran, mir kucken eis dat nach e bëssen un. An jo, elo gesitt der, d'Dëppe leeft komplett iwwer, d'Ufer leeft iwwer. Lo wësse mer, wou dat dat endlech ass. Et dréint eng Ronn hei. An et geet zack elo gläich erop an d'Weltall, wéi de Miiz réischt schelewéini nach eropgeschoss ginn ass. Elo gi mir och emol erop kucken. Kucke mer emol, wat d'Story elo eis seet. Dohannen ass en, dee groussen Lektorwels. Mir hunn e gesicht a gesicht. Nummer 3, dat ass eng Fal. Komm net heihinner, seet eis Cap'n Kuttelfich. Nummer eent, a dat fällt der jo awer fréi an, mir komme jo elo, mir kënne jo elo schlecht erëm goen, wou mer hei ukomm sinn. Nummer zwee, mir loossen dech net am Stach, mir si fir dech do. An jo, et kéint sou einfach sinn elo, jo, mir lafe dohinner, mer ginn eis den Elektrawels schnappen, mee mir gesinn d'Hai, Déck gëtt elo eropgesaugt. An e komescht Gerät, géif ech mol einfach soen. Eng kleng Schoss, Ufo-Schossel souzesoen. A ween ass do? Nee, et ass net den DJ Gadda. Och net den DJ Blackstar oder esou. Et ass den DJ Octarioo. Geet d'Dei lass? Sou, DJ Octario, ech wäert mer dat zréck huelen, wat mir gehéiert. Sou mécht ee Musek, sou ginn ass et am M-Club. Hoult d'Poretten eraus, Made in Luxembourg, an geet lass. Voilà, Dir gesitt hei, wéi d'éischt kommen déi Bommen, an da kënnt scho déi éischt Hand. Et geet elo wierklech drëms, him do eng in your face de ganz Zäit ze ginn. Mir notzen d'Zäit, mir sprangen direkt eriwwer. Kombinatioune sinn ëmmer riets, lénks, riets, lénks an heiansdo kanns du och eng ausloosen, ass grad och heiansdo besser. Voilà, mir sprangen hei och no live riwwer. Et gëtt déi éischt Etapp schonn hei gemaach. An héiert der d'Musek? Ech schwätzen och elo e bëssen heiansdo manner, et ass e Genoss. Et kënnt déi nächst Hand hei scho rëm. Voilà, elo huet e schonn eng ferm op den Deckel krut. Mengs de du kéints et mat mir ophuelen hei? seet den DJ Octavio. Alle geet lass, lo kënnt nämlech den eng Waff a gesitt der et? Do ass den MLG Brëll drop vun Airhorn a sou, gesitt der et genau eng Kéier? Lo kënnt den rietse Hand, do hat ech bal schonn e Proll ewwer do, an eng Kéier den MLG Brëll mat senger Waff. Jo jo, ass per Tunnel no ons geduecht, do gouf en eng kleng an d'Schnëss a mir stellen ons hei scho prett. Impertinente Inkling, déi Iwwersetzung hat ech net op Lëtzebuergesch, mee dat kënnt ech denken, wat et ass. Maach fäerdeg, seet no eent an geet an déi 10 Etappe, bis et deen hei Level, also deen hei Bossfight huet. 5 Etappen, déi éischt hu mer gemeeschtert an hei kommen elo d'Toyboyen dann och schonn. Hei war scho e bësse méi knapp an nach eng Kéier in your face an da kënne mer eriwwer schwammen. Hei gi mer elo eis nach eng Schutzweste sichen, misst déi éischt sinn. Dat do war e bësse méi knapp. Do gesi mer en Teilboy, kënnt et ass e wierklech och gespillt, Teilboy richteg komme loosse, voilà, Dir gesitt, ech hunn d'Reaktiounen eng Kéier lénks, eng Kéier riets, et ass hir am Boxen hei, Fauscht, Fauscht an nach eng Kéier eng Fauscht an hei ass se dann, d'Schriftrolle, déi huet awer wierklech och keng, keen Afloss méi bis op eng nei Waff, dat do war e bësse méi knapp erëm, genau, do kënnt erëm se riets an do kënnt se lénks, bis elo all, ah, déi do mer verfeelt, mee bis elo alles net sou schlecht gelaf, Et ass elo déi zweet Kéier wou ech et duerchspillen hei an hei hu mer et gutt gemaach well do ass wierklech och Tileboy geet an d'Pampa, et ass wéi wann s de online géifs spillen an eng Kéier lénks riets an der Matt do gläich gëtt erëm salzeg. Mengen et gëtt nach eng Kéier eng Ronn, voilà eng Ronn kréie mer elo nach eng Kéier an d'Schnëss, do wëll mer alles afierwen och zack zack. Well dat hei, wéi gesot, de Boss, en ass, e gesäit einfach aus, mee et ass och ee vun de schwéiersten, deen deen Nintendo do an d'Liewe geruff huet. Hei gesi mer erëm den MLG-Brëll, de de de de, mir feelt just nach d'Musek. Ech weess net, ob dem Erik dat schonn opgefall ass mam MLG-Brëll scho vun Ufank un. Hei war och Lucky Bloeck dei hat et, jo, do ass de ganz orange ginn. Los, meine Schergen, elo kommen nach Géigner dobäi a mir tanzen eng Ronn bei déi Musek. A viru geet et. Viru d'Nummer eent, d'Nummer zwee. Si sinn hei och Commenter, mee si mussen dat hei net spillen. En huet bestëmmt en Trick op Lager, seet hatt. An jo, dee kënnt gläich. A lo kënnt emmer eng Kéier eng riets an eng Kéier eng lénks. Dir gesitt et, ech hunn d'Reaktioun e bëssen drop, mee dat ass ufanks och wierklech guer net evident. Da ginn eis hei da lo och déi Këscht do sichen. Et ass. Dat ass eng Tezuka. Hei lo oppassen. Jo ech mengen lo hei do passen ech guer net op. Do ass wierklech eng Bomm, eng kleng Bomm op mech sou ze soen komm. An jo hei ass bësse méi Action lo, dee Passage hei eng Kéier erëm riets, eng Kéier erëm lénks. Hu mer eis mol bësse Fräiheet do erëm geholl an hei d'Loftballon zum Platzen ze bréngen, dat mer wierklech alles hei Safety hunn. Nach eng Kéier hei och erëm ofwaarden. Ech muss mol seng Heubäue maachen. Wéi gesot, Dir mierkt et, déi éischt Etapp war nix. Dobäi komm déi zweet Etapp, d'Heulboje. A elo gesi mer hei ebe seng Schergen, wéi hien se nennt, ebe seng Sklaven souzesoen, seng Mathëllefer, déi eis d'ganz Zäit an d'Levels getrollt hunn. Voilà, mir hunn et, mir trauen eis, mir ginn hei elo virun. Huet do erëm eng kleng Explosioun verursaachen an hei gi mer nach déi nächst Rester sichten. Mir hunn elo d'Emlyn Engel emol erëm, Gott sei Dank, an hei elo erëm oppassen, do hate mer och scho virdrun. Jo, et ass méi hektesch hei, et ass manner Plaz an eng Kéier erëm riets an eng Kéier erëm lénks. Also ass laang net esou gelong. Do mierkt der, et ass mer net ëmmer gelong och, wéi gesot, et huet et a sech. Ech. Et fëllt sech eis ëmmer eng Kugelschreiber, seet en eis. Voilà, hei kënnt dat do elo eppes méi knapp. E muss wierklech och ëmmer dräi Mol et schéissen. Dat heescht, dee Standard ass bäigehal gi vun Nintendo. Mee et ass awer, et huet et a sech. An Dir mierkt, ech ginn d'ganz Zäit och erëm erof, fir d'Faarf anzewëschen. An elo hu mer schonn déi drëtt Etapp hei gepackt. Roack, seet hien. Fir wien häls du dech? Jo, ech sinn Dekalb! Hie stanzt nach eng Ronn. Déi Musek ass cool. Mir mierken dass et déi ganz Atmosphär esou huet wierklech a sech an et ass och vun der Wii U mäi Liblingsspill a Punkto Final Bosse a sou an et sinn och wierklech een deen huet d'Bossen ni duerch also d'Spiller ni duerchgespillt Story Mode ieren ass et ass bal eng Première fir mech gewiescht hei dat ech dat eng Kéier duerchgespillt hunn an och einfach mat der Aart a Weis wéi ech duerchgespillt hunn. Just einfach duerchgehal an de Fuedem net verluer. Keng Demotivatioun gehat, de ganze Splatoon Hype war do, sou wéi online an offline dat mol eng Kéier de Fall ass. Also dat wierklech ëmmer, ech hunn online gespillt mat de Kollegen, dat war et. Mee nee, mir hunn hei gespillt a gespillt. Mir hunn et elo fir d'zweet gespillt an wäert och nach eng drëtt, eng véiert Mol wäert ech en duerchspillen, well dat hei ass e Storymodus, ech gi soen eemol pro d'Joer gëtt deen awer duerchgespillt a wann et nëmmen ass och eng Kéier duerchspillen am Sënn vun ech kuck mer d'Videoen erëm un. Hei gesitt der, do ass déi Barrière emol och, dat heescht du kanns am Fong net sou wäit erëm goen. Et ass net sou einfach wéi ee mengt an den Toun ass beleuen, ech schwätze erëm eng Kéier vun ëm, deen huet wierklech och do scharf d'Limite. Hei gesitt der et, elo musse mer nach e bëssen hei erue roden wou et higeet. Ja, dat ass och kee Problem. An hei gesi mer et dann och eng Kéier erëm, och e bësse méi Action. Et ass wierklech, gëtt ëmmer méi knapp, méi knapp. Mee ech gi soe bis elo ass mir nach alles gutt gelong hei an deem Final Boss. Ja, hei war och elo lucky Schoss souzesoen, ech hunn am Fong Loftballon geschott. De Loftballon geschoss, mee ech hun awer nach d'Hand iech de krut an ech gin aus. An lo gët e Stempelkëss less mir anscheinend gemaach, dat heescht en ass richteg salty hei. Do gesi mer et, do kréien ech grad Beetschaftheit an hei maan ech lo en Trick mat der Tinzuka, déi kann en och dofir benotzen an ech maan et sou, well ech mierken et ass net sou easy méi hei. Ech gin, ech stin iwwerall ënner Beschoss an uuff seet heen. A lo kënnt déi bescht Zeen aus dem Spill. Dofir wäert ech bezuelen. Wat ass dat fir e Lidd? Hien DJ Gette hei on fire. D'Sau dréint jo doduerch. Oh jo, wat ass dat da fir e Lidd? Kanns du eist Lidd héieren Nummer 3? Du hells et falsch erëm, Nosskapp Nummer 1. A lo kënnt d'Zeen vum Spill. Dat ass dach. Capcut Fish. Ah, zack. Dat ass genau meng Musik. Meng Musik DC Sirens, ja. Ëmmer och d'Oplesung wéi d'Nummer 1 d'Nummer 2 sinn. Jo, dengen Enkelkanner da net sou schrecken eran. D'Nummer 3, wann ech glift, rett eisen Bopi. Op eng lescht Kéier Ugrëff, de leschten Checkpoint, déi fënneft Etapp vum Boss hei. An da wësse mer dann och, hien ass de Bopi vun der Nummer eent an der Nummer zwee. Ech do mam Griff hätte gär hei d'Gréngs elo. A da ginn ech hei eriwwer. Mir kréien hei erëm eng Schutzweste. Bemierkt elo hei, 't ass och net méi esou evident. Hei bleiwen ech dann eng Kéier iwwer an et huet een einfach keng Plaz fir de Moment. Do ass d'Heul bei der Tiische wierklech just déi puer Pixel da wou ech ka stoe bleiwen. Hei kréien ech wierklech eng Konkurrenz. Gutt dat ech eng Schutzwest hat an ass wierklech och gutt dat s de Schutzwesten hei notze kanns well du brauchs se och wierklech. Voilà eng Kéier erëm riets eng Kéier erëm lénks dee Schema do kenne mer. An hei e bëssen d'Këschte futti maachen. An hu mer nach e Kugelschild mat deem ech zum Schluss och nach vläit eppes probéieren. Dat mengscht geléngt mer och net an hei och erëm de Géigner fäerdeg gemaach. An eng Kéier déi Dive kloppen, esou sëtzt se dann op. Dat ass wierklech erëm am Speed Swan, déi tauche bei him net op. Ech weess net wisou. Ass dat wierklech well hien eng amerikanesch Versioun vu spillt? Mee hei ass se méi schwéier fannen ech. Also holy shit. An zack, do hu mer et. Sou, ech muss en déi aner Säit uklicken. An hei nach erëm eng Schutzveste, déi ass fir de Futti gaangen ass, kann een an sech goen. Der gesitt et, der Hand d'ass souwäit, an Hand d'ass wierklech eng Disco Feeling elo hei nach zum Schluss. Mat allem gerechent wierklech an dem Spill, mee de dee Schluss, also ech weess net wéi se et gemaach hunn, mee et ass perfect, géif ech mol einfach soen, well hei passt nach schnell op, ob net nach en neie Géigner kënnt, an hei och eng Kéier riets, lénks Format, an zack, da kann ech meng nach vir hei goen. Hei jo, déi gi mer ronnersichen elo. Dat sinn déi lescht. Dir gesitt, et geet net méi virun dohannen. Voilà, zack, zack. Elo ass hei wierklech mat Heulbouer, forget it, gell. Dat ass wierklech. Dat ass holy shit. Du hues d'Heulbouer déi eng Säit an déi aner Säit stees de just net esou knapp. Do stellen ech mech elo richteg. An do zack. An nach eng Kéier zack. Bal alles hikrut. An elo kënnt e klenge Fail souzesoen nach, oder besser gesot. En Onglécksmoment, ech hee bréngt et elo zu Enn, do sidd ech mer awer net sou sécher DJ Kotario. Voilà, do maache mer alles richteg. Voilà, hei gesinn, hei en Schutzschëld aktivéiert, ech ginn ugegraff. Den MLG Brëll kuckt eis nach eng Kéier un. An hei ass wierklech knapp gewiescht, leider, soss hätt ech et instant fäerdeg krut an et wär wierklech eng gutt Zeen gewiescht. Mee da maache mer et nach eng Kéier an hien danzt elo och dräi Ronn. Ah ne, nach e Versuch. An hei gesitt der, wéi knapp dat erëm do ass, gell. Du kämpfs do ëm d'Iwwerliewen, eng Kéier zack. An do hat ech och Pech, wéi gesot. Do mierkt et, et ass keng Distanz méi do, do muss perfekt een treffen. An hien dréint duerch mat senge Porette, mat senge lëtzebuergesche Poretten. Also wierklech och hei eppes fir d'Bauere gemaach dee Moment. An hei gesitt Der och erëm, wéi knapp et ass. Ech stinn do wierklech fir d'Iwwerliewen ze kämpfen. Mee ech mengen, elo gléckt et mer. Nach eng Kéier, zack. An hëpp, Feierowend, weg mat der. Elo gëffen et mol Recht, deen Kettenkotte fir d'Schleeschtung. Iwwregens lénks, oder ganz Zäit duerno ze kucken, eng Kéier nach e Schoss op en, an zack, fort mat en. Umph, wéi ass dat méiglech vun engem Inkling fäerdeg gemaach ze ginn? Jo, ech kann op der Kopp liesen, wësst der dat? Ass och net schlecht. Wéi bedauerlech. Naja, elo gesi mer et. Säin gebaute Schëffelchen do an der anerer Welt, dat mécht elo eng Kéier Puff. Voilà, grousse Loftballon kann eng Kéier platzen an d'Faarf, alles schéin a gutt fort. Gëtt gespäichert, mir hunn et also gepackt a mir fänke lo mam Spill nei un. Do gesi mer, den Electrowelt ass zréck um Tuerm a ganz groussen, dat Ding wat do drop ass an d'Breaking News hei, wéi mer ugefangen hunn mam Story-Modus. Ganz een Koopele schléift, nemmen den Newsticker deen ass net am schloufen. Wéi wat wou, wat gëtt et dann em des Auerzäit? Dee mierkt et wierklech an der Nuecht, mat dat hei bréngen. De riesen Elektrewels ass zeréck am um Tëntentuerm. Boah echt, dat ass jo awer mol eng Neiegkeet. An der wësst och wien d'Nummer 1 an d'Nummer 2 ass. Mierkt der et? Ech spoileren net, et ass jo nach e Gewënnspill um lafen, siehe Part 19. Wéi, wat, wou, dat wäerte mer wuel ni erfueren. Majo, loossen awer erëm do. A lo mat engem Ständche feiere mer dat Ganzt ëm dës Auerzäit. Majo, wisou net. A lo kommen d'Credits dann vum Spill. An déi ginn och schéin agefierft, wëll hien et a sech. Déi si och schéin. Da maachen ech e klengen. Fazit vum ganze Let's Play, Splatoon, wéi gesot, d'Spill wat 2015 erauskomm ass, menger Meenung no dat beschte Spill op der Wii U. Do kënnen d'Smash an d'Mario Kart Fans mar soe wat se wëllen, dat ass wierklech eng ganz nei Innovatioun vun Nintendo gewiescht, komplett neit Spill. Ech hunn et mat iech wierklech nach eng Kéier gespillt, elo zum eenjärege Jubiläum hunn ech et ugefank, plus minus. Ufanks hat mer wierklech och e puer Online Matcher nach gesinn an dann de Story Modus elo hei an ech mengen bal 15 Parts awer e bësse méi roueg gemaach den Ufank, mee elo zum Schluss hu mer e bësse Gas ginn an dei Part huet och elo 20 Minutten wëll et wierklech och de Part ass mam der grousser Final. D'Final selwer dauert just 10 Minutten oder sou mee et ass awer nach puer Saachen déi ech herno wëll weisen. Wéi gesot Spill fir mech Favorit, d'Spill wat ech bësse bedaueren. Ass wierklech dat de Story Modus keng Fortsetzung direkt krut huet? DLCs si jo am Fong supportable hei an dem Spill. Du mer e puer Maps bäi krut, koum awer näischt am Story Modus no, et ass eng kleng Enttäuschung fir mech gewiescht. Mee et gëtt jo wahrscheinlech och eng Kéier en zweete Splatoon mat enger ganz neier Geschicht oder esou. Vläit, wéi gesot, dat gouf jo eng Kéier geleak, vläit musse mer dann ëmgedréint spillen, dat mer erëm alles zréckhuelen, wee weess. Mee ech hunn gesinn do Potenzial an dem Spill. Mir geséi jo och an der ESL si mer elo momentan e bëssen am Gaang dat dat Spill gepusht gëtt. Spill op der Wii U wat wierklech et bruecht huet menger Meenung no. Ech hoffen och de Let's Play huet iech gefall. Ech war quasi zefridden domat. Et ware just zwee dräi Parts wou ech de Kapp gerëselt hunn. Ab und zu waren et Douder déi un en Midd misse sinn. Mee ech hunn Iech jo versprach am Part 14, 15 oder 16 war dat, dat eng Kéier replayed gëtt, well et gëtt bësse méi competitive eropgeschrauft dann. Mee jo, dat war mäi klenge Fazit zum Spill. Wéi gesot, dat ass meng Nummer eent op der Wii U. Alleng och nëmmen den Online-Modus hätt een och nëmmen um Continental vun der Formel ugehat. Géif ech soen, wär et nach méi Hype op bei TL ginn. Mee nujee. Si gespaant, wéi laang sech dat Spill hält. Ass e bësse bescheuert mat de Splatfester gewiescht, datt déi agestallt goufen. Do war och méi Potenzial do. Ganz, ganz gutt Usätz vun Nintendo. A ech si wierklech gespaant, wat do op eis duerkënnt an den nächste Joeren mat der Nintendo NX a Co. Mee jo, et gëtt ee ganzen Hype vu Splatoon. Ech fannen et top. Voilà, do gesinn mer nach e ganz wichtegen Numm, de Satoru Iwata. Nintendo ass den Auteur vun allem. Merci fir d'Spille, kréie mer hei ganz schéi gesot. Dat war e schéine Credits-Duerchlaf. An da gesinn mer elo hei nach zum Schluss e klengen Troll, deen ech vergiess hat eppes anzehiewen. Jo, déi lescht Bomm war dat da vum Spill. A wee mengt, et wär elo fäerdeg, ech weisen iech elo eng Klengegkeet, wat iech, wat sech elo gedo huet. Voilà, mir hunn dat do elo, eis erkämpften Heldenanzug Complete, dee kënne mer elo online notzen. A mir hunn den Octoling Anzug nach krut, dat heescht, do kriss och eppes wierklech erëm fir dech online ze bretzen do da, wann s de de Story Modus gepackt hues. Aneschters kriss de déi Saachen do net fräigeschalt. Maja, elo maache mer d'Spill dann erëm hei un. Mir gesinn et, déi typesch Waarde luede ze kenzen an do gesi mer et alles ass beim ale just eben den Elektroweltzentel uewen hei kréie mer da lo erëm gesot wat fir Maps elo momentan lafen dat ass wierklech sou déi zwee maache wéi wann ni eppes gewiescht wär dat fanne ech och top ah brandheissen Tipp blablabla dat do kennt der jo wann der d'Spill erum hat do bedaueren ech och dat der mol dee Skip-Button net komm ass maja bleibt spritzig jaja. Dat bleiwe mer och elo wuertwiertlech. Voilà, do sti mer. Mer ginn nach eng Kéier an de Story-Modus kucken, well elo kréie mer nach eppes gesot. Voilà, do gesitt der et, rietser Hand. Oh, Nummer 3, ech hunn op dech gewaart, seet de Captain Kuttelfich. Op Grond vun dir ass erëm Fridden an Nkopolis. Also alles nëmme wéinst mir. Woubäi ni ee wäert erfuer, matkréien, wéi et iwwerhaapt geschitt ass. Looss dës Helden, jo. Ah, dat ass DJ Octario, jo, deen hu mer da lo an enger Chrëschtdagsbul souzesoen, géif ech emol einfach nennen. Wien dat wier? Nau, mir hu virdu mat em gespillt. Mir sollten em bëssen berouegen, en hat jo lo haart Zäiten hannert sech, en ass jo wierklech déi lescht 10 Minutten do duerchgeholl ginn. Kuttelwich, Hunger? Pff! Hohoho! Da ass dee frou, eise Stalker an e Moiente gesi fir nach ëmmer hannen. Dot huet dat och alles ugefang. Feier a mengen Aen, jaja. Éiwegen Dank, säit awer séchert. Elo gesi mer hei nach eppes, hunn mer och d'Schriftrollen all fräigeschalt, do gesi mer dann dann wisou, hoppla wat war denn dat, jo Himmel, wéi gesäit dat wahrscheinlech net gutt, dat war nëmmen de Seewinnt, seet heen, ah jo do gesi mer et, dat do ass dann d'Credits nach eng Kéier fir unzekucken, an déi kriss de nëmmen wann s d'Schriftroll ganz fäerdeg hues, a hei maache mer elo nach e bësse spaasseg, jo, wéi ech fäerdeg gemaach hunn, op ass enger Chrëschtdasbull.

An hei nach dann zum Schluss nach eppes, jo, d'Géi gëtt nach e bëssen agefierft an ech menge mat deem Bild verabschieden ech mech och. Wéi gesot, Merci fir d'Nokucken, et huet mech och gefreet, krut jo eng Partie Views. Mee elo en ass erëm propper eise Kuttelfich, Merci fir déi Abenteuer a bis den nächste Projet eng Kéier hei. Ciao ciao.